Tahi ka ranou koi, o te mea tuturu, tau ka mohio, he te mea e te kāpura kai roti a koi, e ka ana i te ao, te po, nga mea hia kai ana, e nga mea e aroha nui ana ki a koe, ngaka nui ana, ko nga whakaaro tuturu nei, e noho ana roti a koe, apopo, apopo, koina. Taku mokopuna tetei nei tino kaha kei roto i te naonga kakaaro nei. A, kia ora, ko tēnei, ko Wiremu Savage e, e nohonoho nei. A, he uri tēnei no Hokianga, nā, Hokiaranga iho, Hokianga ake. A, hua nei whānau mai au i roto i Tamaki, Kaurei, Te Tonga, a, nā, Otara, nā, 274, taku a, kāinga tūturu me kī. A, hua nō nā runga nō a, te mana. me te kā taku pāpā, ki te whakahokihoki i a Māte Te Whānau ki te, ki te ukaipo, ki Hokianga, i a Motukaraka, ā, i tupu hoki mātou i, i roto i tēnā o ngā awa hako, ko te kāinga noho tūturu nei kei roto i Tāmaki, ko te ngākau kei roto i Hokianga, mai rānō. Mai rā anō, tae nō ki tēnei wā. Taku māmā tēnā, Ngāti Ahoua, anō te te āku iwi i roto i a Waikato Tainui. Nō reira, matika mihi ki tēnā taha ōku, tae atu ki taku taha tara rānei, ana ko taku tūpuna ki runga nā, ki tana taringa roa, he tara rā. Ā, i haere mai tētahi aku tūpuna mā runga i te waka me tana pōhēhē kia tae atu ki a Poihākena, Ahitereiria, nāwai, nāwai kua rongo kē ia ki Aotearoa ia, kei Hokianga. Nā, kātahi ka moe ia i tōku whaea tūpuna nei, ā, nā, ka puta mai te whānau Sarich katoa. Whā ngā tau mātou e noho ana ki konei, ā, hua noa ēnei rā kei te rapu whenua mātou ki roto o Hokianga, ā. Nā wai, ka hoki atu ki i tērā tā. I taku urunga atu ki roto i te mahi, e kuare pai ana au tēnei me te taonga tākaro. Ka tūpono rātou, ka tūtaki ki a Harcourt Brown, a Tūkaha Milnes, ko ea rāua ngā tuatahi ki tau e kawea ana i te kaupapa, hara te kēmu, kia tika te kōrero, rongo kaha ana i ngā tāngata e pōhihia ana te tākaro he pūrei, he kēmu. Āe, koia tētahi. Tētahi taha o te tākaro, engari ko te hōhonutanga, nē, kuia, kuia te, te ara e whakapakari ai te tangata i a ia anō, kia, ka tae atu ia ki te, ki te rua, kia rūo, rūo ki ia, kia ruku ki roto i ngā mea hōhonu, i tōna ake wānanga, tōna ake mōhiotanga. Tōna atu māramatanga, he nā, he nā, e ū ana koe ki, ki ērā o ngā tikanga, kātahi ka puta mai ko tō tino. Nō reira, hai, tino, e tino whai ana au i te, tērā o ngā hara. Ko ngā tākaro katoa, tāku mōhio, kai roto i ia tākaro, he kuruhuna nei, nā, he whakapapa, he karakia, he waiata, he pūrākau, he kōrero, he, he tupuna, nei, me ā rātou mahi. Huana ko te tino, ki au nei, ko te tino, ko te kura huna e noho ana kore roto i te kai tākaro. Ne? He tauira, ka pā taku ringa ki tētahi tākaro, ako ngā tikanga, ngā ture i kōrerohia e tētahi ki au, nā, ka kita au i te āhuaranga o taua tākaro, te rere o te rākau, ka hakarongo kahau ki ngā ture, me taku hihia ka whati i te ture, nei. Koia te mahi a Māui mā, nē? Are te mea ka ū rawa rātou ki ngā ture, ana, ka hihi e te whati. Heoi anā, ka whati koe i te ture, ka mōhio pū anō koe i a te hanga o taua tikanga, nē? Heoi anā, ka mōhio koe i te hanga o te tikanga, ki a koe te mana, te, te wetewete, te whakawāwahi i aua tikanga, kia whai, kia whai mana anō, kia whai oranga anō kei roto i tētahi atu āhuaranga, nē? Ko ngā akoranga kei roto i te mau rākau ka taea i ēnei mea kei roto i te ao puoro. Ko ngā ētahi o ngā tikanga roto i te ao puoro ka taea kei roto i te mahi whakairo, ngā mahi auaha katoa kia mōhiotia noa he pena, he pena te ao o te mātauranga Māori nei. He aha rā te mea e noho wehe ana, e noho tūhonohono ana tētahi i tētahi. Ko tētahi o aku kitenga, I auē e whai ana i te ara o te tākaro nei, kite rawa ana i ngā tini hononga e waenga nei, e tēnā tikanga, e tēnā kaupapa, i tēnā tikanga, tēnā kaupapa, tēnā tikanga, tēnā kaupapa, ka mutu, noho tahi ai te katoa. Ki te hē koe, ki te uru mai kei roto i tēnei ao, te ao o ngā taonga tākaro, nē. Tuatahi mai, me mōhio koe kia koe anō, nē. Me mōhio pai koe ki tō ngākau, me mōhio pai koe Ki te aho to hinengaro, me mohoao pai koe, ko wai koe. Ne, koe ano kia tau kei roto i a koe to mohiotanga ki a koe ano. Ma to whawha, ma to raweke i te taonga ka kite koe i nga mea tika ki a koe. Ko Parani Taitana no hoki Nana homai tenei whakamaramatanga mo te kupu takaro nei, nana i wetewete te kupu ta-ka-ro nei. Na Papa Joe enei korero atu ki a ia, na kua tuku iho mai ki ahau, Ta takena to ara, ka, na, ka marama koe ki tau ara, na, ro, ka ro mai, Ngā taonga kato, ngā mea tika mou, ka haramai, ka rongō koe. No reira tākina tō ara, ka marama koe ki taho ara ana kai te whai hui tō ngākau. Kātahi ka haramai. Ngā taonga kato, e whāngai i a koe, ka rongō. Ko ngā tino taonga e roto i ngā tākaro, ka kī, kua kite au i roto i ngā tau nei, ka kite au. Kāore koe e mōhio ana kei te tākaro nō koe, kei te, kāore koe e whakaaro ana ki ō mahi, nē, and kei te whakaatu atu mai koe ki ahau, i tō hari, i tō pouri, i tō kūare, i tō māramatanga, ki tētahi mea, ki tētahi mea, ā, nō reira, He au e mātakitaki ana e ngā tamariki he tino wānanga, he tino wānanga kē tēnā mēnā ka noho tika koe ki te mātakitaki i ā rātou mahi katoa, ana ka kite koe te taha, te whare tapawhā, te mea katoa, whenua mai, tinana mai, ngākau mai, hinengaro mai, ēnei mea katoa ka puta mai, ka puta nō mai i roto i te tākaro. Te tākaro. Te pūoro, ngā mahi auaha ki au nei, ka oko tahi. Mena ka tika tō whatuwhatu, nā whatuwhatu koe i ngā harakeke, i ngā mukamuka, nā kia tika, ka puta mai tētahi korowai. Ko tōku ao tēnei, nō reira, he aha au e oma atu nei.